नमस्कार मैथिली कथा माला सो हम कविता झा सबके स्वागत करे छी और ओजका एहि वीडियो में हम मधुश्रावणी के छठम दिनक कथा लऽ के एलहुँ हँ मधुश्रावणी के छठम दिनक कथा के तीन टा भाग छै एकटा गंगा के कथा दोसर श्री गौरी के कथा और तेसर भाग छै कामदहन तऽ एहि वीडियोमे हम तीनू भाग देबऽ जा रहल छी तऽ देर नहि करैत चलू शुरू करै छी मधुश्रावणीके छठम दिनक कथा गंगाक कथा सगर महाराजके दू स्त्री छलथिन वैदर्भी आ शैव्या शैव्यासँ असमंजस नामक पुत्र भेलनि वैदर्भीके संतान नहि छलनि ओ संतानक निमित्त महादेवक तपस्या करऽ लगली सौ वर्षक बाद एक गो लोथक जन्म भेल ई देख वैदर्भी कानऽ लगली महादेवक स्मरण कयल महादेव ब्राह्मणक रूप धारण कऽ ओतय एला आ ओहि लोथके साठि हजार खण्ड कऽ प्रत्येक कऽ एक एक तौला में तेल दऽ झाँपि कऽ राखि देलन थोड़ेक दिनक बाद साठियो हजार लोथक खण्ड साठि हजार सुन्दर आ बलवान पुत्रक रूप में प्रकट भेल सगर महाराज निनानबे टा अश्वमेध यज्ञ पूरा कऽ स्वयं यज्ञ करबाक तैयारी में लागल छलाह किन्तु इन्द्र नहि चाहैत छलाह जे हुनकर यज्ञ पूर्ण हुए कारण सय गो अश्वमेध यज्ञ कऽ लेला पर ओ व्यक्ति शतकत्रु इंद्र भऽ जाइत छै तेँ ओ कोनो ने कोनो विघ्न उपस्थित कऽ दैत छलखिन अश्वमेघक घोड़ा छोड़ल गेल जकर रकबा राजा सगरक ओहे साठियो हजार पुत्र भेलाह इंद्र अपन छल बलसँ घोड़ा लऽ भागि गेलाह सगरक साठियो हजार पुत्र इंद्रकेँ खिहारलनि और ओ लोकनि घोड़ाक तकबाक हेतु पृथ्वी के कोकोड़ैत आगू बढ़ैत गेला। अंत में घोड़ा के कपिल मुनिक आश्रम में बान्हल देखलनि। कपिल मुनि तपस्या में लीन छलाह। सगरक पुत्र सब हुनकरि चोर बूझि दौड़ल। मुनिक ध्यान भग्न भ गेल। हुनकर क्रुद्ध दृष्टि सँ साठियो हजार राजकुमार तत्क्षण जरि क भस्म भ गेला। राजाक यज्ञ अपूर्ण रहि गेल। सगर महाराज शोकाकुल भए मरि गेला। राजकुमार लोकनिक। अपमृत्यु छल। हुनका लोकनिक सद्गतिक उपाय पर विचार करबाक हेतु ज्ञानी लोकनिक के सभा बैसल। सभा एहि निष्कर्ष पर पहुँचल जे यदि गंगा वैकुंठ सँ पृथ्वी पर आबथि आ हुनका लोकनिक छाउर के डुबा क पवित्र करथि तखने राजकुमारक लोकनिक सद्गति प्राप्त भ सकैत अछि। एहि लेल हुनकर वैमात्रेय भाय असमंजस तपस्या करैत-करैत मरि गेलाह। हुनकर बेटा दिलीप सेहो लाख वर्ष धरि तपस्या केला के उपरान्त मरि गेला। दिलीपक बेटा अंशुमान सेहो तपस्या करैत मुइला। तखन हुनकर बेटा भागीरथ तपस्या करए लगला। हुनकर तपस्या सँ विष्णु प्रसन्न भए हुनका गंगा के वैकुण्ठ सँ मृत्युलोक अनबाक अनुमति दऽ देलथिन। गंगा के एकाएक पृथ्वी पर उतरि गेला सँ पृथ्वी रसातल मे धसि जेतै तै हेतु महादेव हिमालयक ऊँच चोट पर चढ़ि हुनका अपन माथ पर उतारि जटा मे समेट लेलनि। हुनकर जटा सँ निकलल गंगा हिमालय प्रदेश के दहबैत विदा भेली। जखन जह्नु ऋषि के आश्रम दहाय लागल त ओ गंगा के पीबि गेलाह। ई भागीरथक लेल जटिल समस्या उपस्थित क देलक। ओ साहसी छलाह। ओ मुनिक सेवा मे लागि गेलाह। अन्त मे मुनि एहि शर्त पर गंगा केँ छोड़ल जे गंगा हुनकर बेटी कहाबैथ। तहिया सँ गंगा जाह्नवी कहाबय लगली। ओ गंगा द्वार होइत हरिद्वार एली। भागीरथ हुनका आगू आगू ओम्हर गेलाह जेम्हर हुनकर पितरक छाउर छलैन। गंगा सभ केँ दहबैत डुबबैत भागीरथक पाछू पाछू चलैत चलैत अन्त मे ओहि महाविशाल खाधि मे खसली। जकरा सगरक साठि हजार पुत्र अश्वमेघ घोड़ा तकबा मे खुन्ने छलाह। तैं आब ओ सागर कहाबैत अछि। एहि तरहें गंगा मृत्युलोकमे आबि सगरक साठि हजार बेटाकें सद्गति देल तथा भागीरथकें परिश्रमकें सफल बनाओल। आब सुनू मधुश्रानीकें छठम मृत्युकें बाद महादेव संसारमे विरक्त भऽ कोनो निर्जन स्थानमे तपस्यामे लीन भऽ गेलाह। हुनका संसारक कोनो सुधि नहि रहि गेल। एहि बीच राक्षस सभक उपद्रव बहुत बढ़ि गेल। एहिमे तारकासुर परम पराक्रमी भेल। ओ तपस्याक बलसँ ब्रह्माकेँ प्रसन्न कऽ वरदान माँगलक जे हम अमर रही। ब्रह्मा कहलनि जे ई असम्भव अछि। जे जन्म लेलक तकर मरण अनिवार्य छैक। तखन तखन ओ दोसर वरदान माँगलक जे हमर मृत्यु महादेवक औरस पुत्रकेँ हाथे हुअए। ब्रह्मा तथास्तु कहि देल। ई वरदान मंगबामे तारकासुरक ई उद्देश्य छल जे महादेवक स्त्री निःसंतान मरि गेल छथिन आ महादेव संसारसँ विरक्त भऽ गेल छथि। हुनक दोसर विवाहके कोनो संभावना नहि छल। तैं हेतु हुनक पुत्रके हाथे तारकासुरके मारबाक कोनो प्रश्न नहि छल। अर्थात् ओ अमर रहि जाए। तारकासुर देवता लोकनिकेँ स्वर्गसँ भगा देलक। आ सभक राजा बनि गेल यज्ञ जाप बंद कऽ देलक मुनि सबके सतबऽ लागल सुंदर स्त्री सबके अपहरण करऽ लागल समस्त संसार में कोलाहल मच गेल ओकर तपस्या से तंग आबि कऽ देवता आ ऋषिगण सब ब्रह्माक ओते उपस्थित भेला ब्रह्मा हुनकर सभक बात सुनि कऽ कहलथिन जखन जखन संसार में दैत्य दानव सब एहि तरहक उपद्रव मचने अछि तखन तखन आदिशक्ति महामाया दुर्गा अवतार लऽ ओकरा सभक संकार केने छथिन अहाँ लोकनिक जाहि संकटमे छी ताहिक उद्धारक लेल हुनके आराधना करू। ओएह सतीक रूपमे जन्म लऽ महादेवसँ विवाह कएने छलीह। ओ पुनः गौरीक रूपमे जन्म लेतीह आ महादेवसँ हुनकर विवाह हेतनि। हुनका जे बेटा हेतनि सएह तारकासुरकेँ वध करताह। से सुनि देवता और ऋषि-मुनि दुर्गाक आराधनामे लागि गेलाह। किछु दिन बाद हिमालयकेँ एक बेटी भेलनि। ई देखि देवतागण हर्षसँ फूलक वर्षा केलनि। ओ अत्यन्त गोर रहैथ तैं हेतु हुनकर नाम गौरी पड़ल। आब सुनू मधुश्रावणी के छठम दिनक कथा के तेसर भाग कामदहन। हिमालयक ओतय एक दिन नारद मुनि एलाह। हिमालय हुनका गौरी के देखाय क पुछलखिन जे हिनकर विवाह ककरा संग हेतै? नारद मुनि गौरीक हाथ देख कहलनि जे हिनकर विवाह महादेवक संग हेतनि। से ओहिना नहि हेतनि। महादेव एखन अहींक शिखर पर तपस्या क रहल छथि। ई नित्य ओतय जाय, हुनकर सेवा करथि, तखन ओ प्रसन्न भऽ हिनका सँ विवाह कऽ लेथिन। गौरी चेष्टगर भऽ गेली। हिमालय हुनका नित्य दू गो सखी संग महादेवक सेवा करय पठबय लगलथि। देवतागण महादेवक तपस्या भग्न कऽ गौरीक दिश हुनकर ध्यान आकृष्ट करेबाक हेतु तपोवन मे कामदेव केँ पठाओल। कामदेव अपन मित्र वसंत आ स्त्री रतिक संग ओतय पहुँचि गेलाह। वसंतक महिमा सँ समस्त वनक गाछ सभ फुलाय गेल। सुगंधित वन प्रांत गमैक उठल। फूल सभ पर भमरा मंडराय लागल। गौरी सजि-धजि कऽ वासंती फूलक गहना पहिरि सखीक संग ओहि वन मे पूजा करबाक लेल पहुँचलि। गौरी परम सुंदरी छलि। तहि पर ओहि दिनक साज-श्रृंगार आ फूलक सजावट सँ हुनकर अंग-अंगक सौदर्य निखरि गेल। गौरी महादेवक लग पहुँचली कि कामदेव ठीका कऽ अपन बाण चलाओ बाण महादेव लग खसल महादेव गौरी दिस तकलनि गौरी महादेव के प्रणाम कऽ पूजा कयल आ कात भऽ ठाढ़ भए गेली गौरीक सुंदरता देखि महादेव आकर्षित भऽ गेला आजुक अहाँक शोभाक वर्णन के कऽ सकैत अछि एतबे कहि महाराज गौरी के आँचल दिस हाथ बढ़ा कि सहज संकोचवश गौरी कनिक दूर हटि महादेव दिस टकटकी लगा देलनि। महादेवकेँ एकाएक ध्यान आयल जे यदि वैह एना कामातुर भऽ जयताह तँ आन लोक की करत? ओ एम्हर-ओम्हर ताकय लगलाह तँ झाड़ीमे नुकायल कामदेवकेँ देखलनि। हुनका बड़ तामस भेलनि। क्रोधसँ हुनकर त्रिनेत्र खुजि गेलनि तुरंत कामदेव जरि कऽ भस्म भऽ गेला रति अपन स्वामीके भस्म होइत देख मूर्छित भऽ गेली होश भेला पर ओ करुणा विलाप करय लगली देवता लोकनि रतिक दशा देख महादेवके ओतय गेला आ कहलथिन जे एहिमे कामदेवक कोनो दोष नहि छलनि ई हुनके सभक प्रपंच छल जे महादेव कहुना गौरी दिशाकृष्ट भऽ हुनकासँ विवाह करैत तखने तारकासुरसँ हुनकर सभक संहार भऽ सकैत अछि महादेव कहुना रतिक स्वामीके जीवाक उपाय कयल देथुन महादेव कहलखिन कामदेव मुइला नहि मात्र हुनकर शरीर जललनि अछि हुनका एखन ओ शरीर प्राप्त नहि हेतनि समुद्रमे शंबर नामक दैत्य अछि रति ओतय जाय एखन ओकरे संग रहतु द्वापर युगमे श्री कृष्णक बेटा प्रद्युम्न भऽ जन्म लेताह जनतहि शम्बर हुनका उठा कऽ अपन नगर लऽ जाएत। रातिके ओतहि प्रद्युम्न रूपमे कामदेव भेटथिन। जखन ओ पैघ हेताह तखन खम्भरके मारि ओकर धन-सम्पत्ति सहित रतिके द्वारिका लऽ जेथिन आ रतिसँ विवाह कऽ सुख-विलास करताह। ई बात देवता लोकनिकेँ कहि महादेव अन्तर्ध्यान भऽ गेलाह। रति शम्बरक ओतए आश्रय लेबाक हेतु विदा भेलीह। आ कामदेव से पुनर्मिलन के प्रतीक्षा करऽ लगली तऽ ई छल मधुश्रावणी के छठम दिन का कथा हम आशा करै छी कथा अहाँ सबके लेल यूजफुल रहल हैत तऽ एहने और कथा के लेल जुड़ल रहू हमरा साथ तऽ मिलै छी अगला वीडियो में तामे तक जय मिथिला जय मैथिली